Di dewra Emîrê Ebasiyan de zilamekî sîlek li melayê camiyê xistibû. Heta wê demê di tarîxê de bûyerek wisa ti car neqewimî bû û kesî tiştekî wisa nebihîstibû. Çawa yek wê rabe û sîla li mela bixe? Tiştekî xerîb e. Leşkerê emîr hatin bi milê wî girtin û wî anîn dîwana wî. Navê wî emîrî jî Mitewekkil bû. Emîr jê ra got, Yan tê ji min ra bêjî ka te çima li me la xist yan na ez ê li ber çavê vî miletî te rezîl û riswa bikim. Zilam got Emîrê min, sedema lêxistina vî melayî ez ê ji te re bibêjim. Ji bona hinek karê xwe yê muhîm ez derketibûm rêwîtiyê. Bû wextê li mêja sibê dengê bangê hat min, min got ez ê herim li mêja xwe yê sibê bikim. Ji ber ku xêra cemaetê bi bîst û hefta bû, ez hatim min dezmêja xwe girt û wekî her kesî ketim nava mizgeftê. Piştî lehzekî bi dengê qametê re ez rabûm li mêjê. Mala dest bi xwendinê kir, piştî sûra Fatîhê dest bi sûra Beqerê kir, demingoş xwe wê du sê ayeta bixwîn û here rûkuê. Mala xwend û miguh dayê. Ji rûpelekî çû rûpela din, yek xilas kir û dest bi yekî din kir. Ez çi serê te bihişênim? Mala sûra Beqerê nêzî pêncî û heft sehîfa tev xwend û mala min mîrat kir. Min nikaribû ew xwe ji piya bigirim lê dîsa jî ez neketim. Bi vî awayê rekata pêşî xilas kir. Piştî rukû û secdê emrabûn rekata duduya. Mala car din sûra Fatîhê xwend û di pey wê re dest bi sûreya Elî Îmranê kir. Du sehîfe, çar sehîfe, deh û bîst û ne bav û qê xilas dibi. Mala zêdeyî du cuzî ji Quranê xwendin. Ne ew disekinî û ne jî me dikaribû em wî bidin sekinandin. Çokê min ketin ber min. lê dîsa jî min li ber xwe da. Hew min dît ku mala xwendin xilas kir û çû rûkuê min di dilê xwe da got mala Xwedê ava. Mala piştî silav da û berê xwe da min, got gelî cemeet ez lêborîna xwe ji we dixwazim, min ji bîr kiribû ku ez bê dezmêjim, vêga hat bîra min û ji kerema xwe re rabin car din li mêja xwe bikin. Û ji xwe hindik mabû roj derê, wextê li mêjê biqede. Hema ji hêrsa çavê min tarî bû û ez rabûm min desta vê digewriya wî heta Xwedê qewet da min misîlek li binê guhê wî xist. A got Emîrê min mesela me ev e. Piştî vê gotinê xelîfe keniya keniya ji dil veçû got bi Xwedê ez jî di ciyê te de bûnam ew mela bê lêdan ji vî destî xilas nedibû. Ji leşkerê xwe re got vî zilamî berdin bila bi rêya xwe ve herin tu sûcê wî tune. Gelî birana, Pêxember eleyh selatu weselam di hedîskî de wiha dibêje, Eger yek ji we di pêşiya xelqê de li mêj bike, bira kurt bike. Ji ber ku di nav wan de pîr û kal hene, lawaz û nexweş hene û hewcedar hene, ev kesê niha nikarin tehemûla li mêja dirêj bikin û divê eger yek ji we tenê bi sirê xwe li mêj bike, heta ku bixwaze bira li mêja xwe dirêj bike. Ji ber ku ew bêhêza xwe dizane û dikare li mêja xwe li gorî dilê xwe rehet bike. Qewêtiya min li we ev e. Tucar destên xwe li ber xwendevana hilnedin. Çawa ku her pênc tiliyê destan ne mîna hev in, her wiha xwendevan tev jî ne mîna hev in. Başê wan taca ser serê me ne, xerabê wan jî, Xweda hefza me ji wan bike.